אויסגעשאכטן אזוי סאך אידן, טייערע טייערע טייערע אידישע קינדער, אויסגעשאכטן אין מעשי שחיטה, רוצחים רוצחים במישא אכזריות, מ'מוז זיך מחזק זיין מיט אמונה, מ'מוז זיך מחזק זיין מיט די תורה, דאס איז די איינציגסטע זאך, ווי דא קען מען שוין זען די אלע די אלע פרומע נאכשלעפערס, די אלע פרומע וואס שלעפן זיך נאך דעם נאך די מדינות, די מדינישע גיהנום, אונזער מיליטער, אונזערע טאנקען. אונזער שיעם בית, אונזער מוסד, אונזער, אונזער וואס? אם השם לא ישמור איר שאף שוקעת שומר, אונזער וואס? א נשמע כזאת? א מדינה זאל נישט אויף, מען עפענט א גרעניץ און מען לאכט אריין טויזענטער טויזענטער טעראריסטן און און ס'נעמט שעות שעות ביז בכלל וויסן אפילו, בכלל בכלל נישט געוויסט, בכלל נישט געוויסט וואס גייט פאר, שעות האט גענומען צו כאפן, מ'האט אויסגעשלאכטן שטעט, שטעט, שטעט, גאנצעטע דערפער, אונזערע טאנקן.

איר ווייט צוברעכט דעם גאנצן דעם גאנצן עבודה זרה דעם גאנצן טומאה, טאר נישט, ס'איז גארנישט ווערד, דער אייבערשטער דארף רחמנות האבן אויף אידישע קינדער, דארף מתפלל זיין נעמען די תהלים און זאגן קאפיטלעך תהלים, מוהראש האט געזאגט ווען ס'איז דא א מלחמה זאל מען זאגן קאפיטל פרגון, אלע זאלן זאגן, אלע שילן, אלע תלמוד תורה'ס מיט די קינדער. ער פרעגט מיך מיט ישראל, דער מנהל פרעגט מיך, ס'טוט זיך אן די אלארמס יעדע יעדע מינוט שלאגן, מנהל פרעגט מיך וואס טוט מען מיט די קינדער, זאל מען זיך אויסלאכן?

דארפסט נישט פארציילן פונקטליך פאר די קינדער וויאזוי וויאזוי מען געהארגעט און וויאזוי מען זאגט קומען יא עס קומען די אראבער זיי ווילן הייסן אויף סוהעלע יעקב היינט אידישע קינדער און די אלע דעפיציטן חזר'ן מיט אמונה און פרעדיגן אמונה קענסט דאך גלייך זען א מענטש וואס הערט א גאנץ יאר די בירור אמונה וויאזוי ער נעמט אויף א שרעקעדיגע טאג צו ער קען ווייטער גיין צו ער ווערט ממש ער שפירט אז ער קען עס נישט נעמען.

ס'טוט וויי, ס'רייסט די הארץ, אבער די פארלוירענקייט, באשעפער ווייב, די באשעפער היט, געזיידע פון הימל, און בעטן דעם אייבערשטן אז די אידישע קינדער זאלן זיין גוט, בעטן דעם אייבערשטן, זיך אנפירן צום בעטן דעם אייבערשטן, א גאנץ טאג בעט איך דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער היט אידן, הייליגער באשעפער היט אידן, א גאנצע טאג, אפילו אינמיטן הקפות, ס'איז שוין נישט ביי מיר, הייליגער באשעפער היט אידן, הייליגער באשעפער היט אידן, א גאנצע צייט.

רמבם זאל חזר'ן אמונה מיט די קינדער. צינדט זיך אן אלארעם, יעצט האב איך דאך שוין היינט אפאר אפאר שיר מזמור לעשרת אלוקים, אל דמי לך. אוי אלוקים אבא ואבא אל דמי לך.

אל עמך ירים יסוד, זיי נעמען זיך צוזאם אויף אידישע קינדער, לאמיר דיר זאגן לכי ונך אחי דיין מגוי, לאמיר אפווישן אידישע קינדער, לא יזכר שם ישראל עוד, גניאצי לייב יחדיו, ולכו ברית יכרות יהלוי האדום וישמעאלים, מואב, הגרים, גבול, עמון, עמלק, פלשת, אם יאר וצית גם אשר נלוו עמם, אלע זענען צוזאמען, אלע אפילו אשר, אשר דאס איז שוין רוסלאנד, זיי קומען זיי ווילן אויך,

די די ביסט די נעמסט משיח? יא.